Logarifmik funksiýalarda önüm nädip tapylýar? Logarifmik funksiýada ilki natural logarifmik funksiýa seredeli. Haçanda ln fx funksiýany görüp önümi soralanda, fx funksiýanyň önümi gatnaşan fx funksiýaň özi diýip hasaplaýan. Onda şu ýerde önüm tapjak bolsam, fx deňdir şu bölegiň önümi gatnaşan şu bölegiň özi. Onda önümi näme bolýa? Iki iks goşmak üç bolýa. Aşakdanam özüni ýazsam, iks kwadrat goş iks kwadrat goşmak üç iks goşmak bir. Meň jogabym bolýa. Indi bu haçanda natural logarifma däl-de adaty logarifm bolanda näme etýäs? Onda esasymyz a bolsa, ýene-de rasional ýagdaýda ýazýas. Maýdalawja. Fx funksiýanyň önümi, aşak Fx funksiýanyň özi köpeltmek ln a. Şu ýerde ln e-niň ýazylmazlygynyň sebäbi ýene-de, ln-de esasda e bolýar, bärik ln e ýazylmasy bir, şonuň üçin bu formulada ýazylmadyk, bärde başga bir hemişelik san bolany üçin ln a ýazylýar. Onda şu formula görä aşakda önüm tapjak bolsak, Fx funksiýanyň önümi deňdir, Duragymyzy çyzýas. Şu bölegiň önümi o näme bolýar? Üç iks kwadrat goşmak iki. Aşakdan şol şu funksiýanyň özi, ýagny iks kub goşmak iki iks. Diýmegem ln üç. Isleseňiz şu ýerde gysgaltma işini ýerine ýetirip bilersiňiz, bolýan bolsa. Eden üç. Indi şu ýerde bir mysal berlen, ikinji mysal. Bärde hem aşakda x ba, hem derejede x ba. Bu ýagdaýda näme etmeli bolýan men? Göni işläp bilemok, sebäbi haýsy formula ulanjagymy bilemok. Onda iki tarapy Ln goýmaly bolýan ln fx deňdir ln x derejesinde x. Indi logarifmanyň düzgünlerinden peýdalanyp men şuny çözüp bilýän. Haçanda logarifmanyň şu ýerdäki sanyň derejesinde derejesinde bir san bolanda men şony öňüne geçirip bilýärdim, onda näme diýip bilýän, deňdir, x, ln, x diýip ýazyp bilýän. Indi iki tarapdan önüm alan ýagdaýymda näme bolýar? Şu ýerdäki ln fx-iň önüminiň f önüm gatnaşan fx-iň özüdigini bilýän men formulamdan, deňdir, bäriň önümi näme? Birinjiň önümi, bir, Köpeltmek, Elaniks-iň özi, goşmak, birinjiniň özi, köpeltmek, Elaniks-iň önümim, X-iň önüm gatnaşan X, ýagny bir gatnaşan X. Onda X-ler giden ýagdaýynda näme bolýar bu? Elaniks, goşmak, bir bolýar. Ýagny F önüm gatnaşan FX, deňdir, lnx, goşmak bir. Indi meň tapjak bolýan zadym fx-iň önümi. Onda şuny beýläk köpeltmege geçiren ýagdaýymda şuň bahasynyň nämedigini bilýän men, x derejesinde x-dygyny bilýän. Onda şuny beýläk köpeltmege geçirenimde f-iň önümi deňdir, x derejesinde x köpeltmek, lnx, goşmak bir bolýar. Şu-da meň jogabym bolýar. Indi trigonometrik funksiýalaryň önümi nähili tapylýar? Şu ýerde sinus bilen kosinusa degişli formula berlen. Sinus, sinusyň önümi tapjak bolanymda, sinus kosinusa öwrülýär. Kosinus fx, şu ýerdäki fx-iň önüminem aýratyn alyp köpeltýän. Eger kosinus bolsa, onda minus sinus fx bolýar we ýene-de fx-iň önümini ýazmaly bolýar. Indi şu ýerdäki funksiýaň önümini hasaplajak bolsak, fx-iň önümi deňdir, kosinus bolany üçin bärini men göni minus sinusa öwürýän, minus sinus x kub minus x, köpeltmegem şu içiniň önümini alýan, olam üç x kwadrat minus bir. Aşakda Aşakdaky funksiýany ilki düzedip ýazaly, sebäbi garyşyp biler. Bu näme diýmek? Sinus kub x kwadrat diýmek, sinus x kwadradyň kuby diýmek. Indi haçanda dereje bolanda bir funksiýanyň üstünde dereje bolanda näme etýädik? Derejäni öňe alýas, biri azaldyp ýazýas we içiniň önümini ýazýardyk. Onda önümi f-iň deňdir üç. öňüni alan ýagdaýymyzda iki galýar bärde, onda sinus x kwadradyň derejesinde iki köpeltmek, indi men şuň içiniň önümini almaly bolýan. Onda sinus x kwadradyň önümi näme bolýar? Sinus bolan üçin göni kosinusa öwrülýär. Kosinus x kwadrat. Birem şu x kwadradyň önümini köpeltmek diýip ýazmaly bolýan, iki x. Onda şu ýere men göni iki x köpeltmek Kosinus x kwadrat diýip alyp bilýän. Ondan soň sadalaşdyryp ýazjak diýsem. E, iki üçin alty. Alty x kosinus x kwadrat köpeltmek sinus kwadrat x kwadrat diýip ýazyp bilýän. Indi bärde beýleki trigonometrik funksiýalarynyň önüminiň formulalary berlen. Bu formulalary isleseňiz ýa tutýaňyz, Isleseňizem, meselem, şu ýerde tangensiň sinus x gatnaşan kosinus x-dygyny bilýäs we sinus x gatnaşan kosinus x rasional funksiýalaryň formulasyny ulanybam ýene şu ýagdaýa gelip bilýäňiz. Ýok, ýat tutjak diýseňiz, o-da özüňize bagly. Indi ters trigonometrik funksiýalaryň önümine seretsek. Ters trigonometrik funksiýalaryň önümleriniň tablisasy şu ýerde berlen. Bu formulalary ýat tutsak has gowy, sebäbi integralda öňümizden çykan ýagdaýynda göni düşünip bilmegimiz üçin, mysal üçin diýeli, integralyň içinde şu ýagdaýy gören ýagdaýymda men şunuň arcsinus x-iň önümdigini bilýänim üçin integraldan arcsinus x diýip çykaryp bilmeli. Onda. Şu ýerden şu formulalary ulanyp mysal çözeli, Fx deňdir arcsinus x kwadrat berlen we bize eger biz şu funksiýanyň önümini tapjak bolsak, f önüm x deňdir arcsinus x kwadradyň, ýagny x kwadrat diýen bölegimi fx diýip alan ýagdaýymda men şu ýerdäki formulany ulanmaly bolýan. Onda Formulamyz näme? Şol funksiýanyň önümi gatnaşan köküň aşagynda bir minus şol funksiýanyň kwadrady. Ony önüm aljak bolsam, ýokarda şu funksiýanyň önümini, ýagny x kwadradyň önümini alanymda iki x, aşakda, köküň aşagynda bir minus şu ýerdäki funksiýanyň kwadrady boljak bolsa, x kwadradyň kwadrady bolýar. Onda x-iň dördi diýip ýazsagam bolýar bärden. Iki x gatnaşan, köküň aşagynda bir minus x-iň dördünji derejesi şu ýerdäki arcsinus x kwadrat funksiýamyzyň önümi bolýar. Ikinji mysala seretsek, f önüm x deňdir. Indi arckotangens ulanmaly bolýar. Arckotangens ine bärde berlen, minus fx funksiýanyň önümi ýokarda, aşakda-da fx funksiýanyň kwadraty goşmak bir. Ony ilki önüm şeklinde ýazsak, e derejesinde üç x-iň önümi gatnaşyn minusynymyzy goýýas, e derejesinde üç x-iň kwadrady goşmak bir, deňdir. Minusy ýazýas. Şu ýerdäki E derejesinde üç x-iň önümini men öňki formulalamdan bilýän. O nähilek tapylýardy? Derejäniň önümi üç. Özüni ýazýan. E derejesinde üç x. Ln E-de bir bolany üçin ýazamzok. Aşakda ýaýy açan ýagdaýymyzda E derejesinde alty x. Goşmak bir. Biziň jogabymyz bolýar. Indi gytaklaýyn funksiýada nähili önüm tapylýar? Gytaklaýyn funksiýa bolanda, ine şu ýerde mysalda berlen y-yň derejesine bäş goşmak, y goşmak x. Indi bu ýerdäki y diýýänim aslynda x-e bagly bir funksiýa. Biz öň näme diýipdik? Y Y deňdir, şuny men fx şeklinde-de ýazyp bilýän. Ýagny, y-den önüm alanymda fx-den önüm aldym diýip hasaplaýan. Ýagny, şeýa şuny eger y ştrih diýip ýazanymda, men şuny f ştrih x diýip hem ýazyp bilýärdim. Onda şu ýerden önüm alan ýagdaýymyzda näme bolýar? Men şuny edil bir funksiýanyň derejesinde belli bir san bar şeklinde hasap etýän. Ony, mysal üçin diýeli, şu bir x diýeli, iki x-iň derejesinde bäş bolan bolsady, men şuny nädip alardym? Derejäni öňe geçirerdim, içiniň önümini alardym, biram muny bir azalyp ýazardym. Edil şu bir zady şu ýerdäki y üçin ýerine ýetirýän. Onda bäş öňüne geçýär, y-iň derejesinde dört galýar, biram y-iň önümini almaly bolýan. Goşmak. Muň derejesinde bir bar diýip hasaplasak, bir öňüne geçýär, y-yň derejesinde nol galýar, birem y-yň önümi. Goşmak. Indi y-ymyz x-a bagly funksiýa, ýöne x-iň özi ýeke bolany üçin adaty ýagdaýda önüm alýan, onuň hem önümi bir bolýar, deňdir, nol. Indi bärde biziň etmeli zadymyz. Şu ýerdäki y ştrihi ýeke goýup şoň bahasyny tapmak. Onda y ştrihi ýaýyň daşyna alan ýagdaýymyzda näme bolýar bäş y dört goşmak bärden y-iň nolunjy derejesi bir bolýany üçin goşmak bir Deňdir, şu birem beýleki tarap geçirýän minus bir hökmünde. Sebäbi öňünde plýus bar. Onda y-yň önümi nämä deň bolýar şu ýerden? Minus bir gatnaşyn bäş y dört goşmak bire deň bolýar. Indi ikinji mysalda Biraz y-lar köp. Indi edil ýokarda nähili düzgün ýerine ýetiren bolsak, şo bir zady etýäs. Onda y-yň üçünji derejesi önüm alan ýagdaýymyzda üç y kwadrat, birem y-yň önümi, minus. Indi şu ýerdäki za önüm Şu ýerdäki funksiýa sereden ýazymyzda iki funksiýa bar. Biri x-e bagly y funksiýasy, birem x-iň özi. Onda birinjiniň önümi köpeltmek ikinji, goşmak ikinjiniň önümi köpeltmek birinji şeklinde almaly bolýar. Ýaýyň içinde alaly. Birinjiniň önümi iki, y-iň derejesinde bir galýar. Y-iň önümi köpeltmek ikinjiniň özi, goşmak Birinjiniň özi, köpeltmek, ikinjiniň önümi. Ýaý ýapýan. Minus. Indi x kwadradyň önümini men bilýän. Plýus. Bäri. Iki x. Minus bir. Biriň önümem nola deň. Deňdir. Nol. Bu tarapdaky noluň önümi ýene nol bolýan üçin şo duşine ýazýan. Indi şu ýaýy açanymda. Üç y kwadrat y ştrih minus bäri iki x y y ştrih minus y kwadrat goşmak iki x deňdir nol boldy. Indi bärde etjek zadym y ştrihleri bir tarapda saklap, galanlaryny aňyr tarap geçirmek deňdir aňyrsyna. Ony y ştrih ýaýyň daşyna alan ýagdaýymda üç y kwadrat minus iki iks ýigrik deňdir ýigrik kwadrat plýus ýigrik kwadrat bolup geçýär minus iki iks. Onda şu ýerden ýigrigimiziň önümi näme bolýar? Ýigrik kwadrat minus iki iks gatnaşan üç ýigrik kwadrat minus iki iks ýigrik bolýar. Indiki tema parametrik funksiýa bolanda nähili bolýar? Käwagt biz x we y funksiýalaryny üçünji bir üýtgeýän ulluk bolan t bilen aňladýas. Mysal üçin x deňdir f t, ýagny t bagly funksiýa, bärdäki y-ymyz hem t bagly funksiýa. Şu görnüşdäki funksiýalara parametrik funksiýa diýilýär. Parametrik funksiýalardan önüm alanymyzda nähili alýas? Meselem, Y-dan X-e görä önüm aljak bolsak, onda Y-dan T-e görä önümiň X-dan T-e görä önüme bolan gatnaşygy tapylýar. Ýöne X-iň T-e görä önüminiň nola deň bolmazlyk şerti bilen. Indi şu ýerdäki mysala seretsek, X T-e bagly berlen bir funksiýa, Y-am T-e bagly berlen funksiýa, onda Ýigrik egrisiniň iks-e görä önümini tapyň diýlen. Bu näme diýmek bolýar? Ýigrikden iks-e görä önüm al diýmek bolýar. Biz muny başda aýdypdyk. Ýigrikden t-e görä önüm alýas. Gatnaşan iksden t-e görä önüm alýas. Deňdir. Indi ýigrikden t-e görä önüm alanymyzda şu bölekden iki öňüne geçse dört t Minus biriň önümi nol. Aşakdanam x-e görä önüm alamyzda t-niň önümini alsak bir, goşmak ikiniň önümi nol. Diýmek jogabymyz dört t. Mysal ikide a položitel hemişelik san bolup x deňdir a kos t, y deňdir a sin t bolsa onda Bize DX, DY-yň bahasyny tapyň diýilýär. Ýagny Y funksiýasyndan X-e görä önümiň bahasyny tapmaly. Onda edil ýaňky birinji mysalda etişimiz ýaly DY, DX-imiz deňdir DY, DT, aşakda-da DX, DT deňdir. Indi Y-den T-e görä önüm alan ýagdaýymyzda Sinus. Bul hemişelik san öňüne geçýärdi göni. Sinusdan önüm alanymda trgonometrik funksiýadan men bilýän, sinus kosinusa öwrülýärdi. We t-niň önümem bir bolany üçin bärde ýazmak hökmanda onda men göni kosinus t diýip bilýän. Aşakda-da x-dan t-e görä önüm alan ýagdaýymda, Hemişelik sanym durýar. Kosinus minus sinusa öwrülýäni üçin bärik minus ýazýan. Minus sinus t. T-iň önümi bir bolany üçin ýazmak hökman däl. A-lar gysgalan ýagdaýynda jogap minus kosinus gatnaşan sinusymam kotangens diýmek bolýar. Kotangens t deň.